Yoo atiefoɔ, eh, yɛfrɛ me Apostle Frank Owusu Frimpong a meda Revelation Power International Church ano. Na deɛ mepɛ sɛ meka ma nnipa nyinaa teɛ ne sɛ Awurade asomdue nka obi biara a Ɔwɔ Ghana asase so ne wiase afanaa nyinaa no baabi a yɛn nan kɔduru ne yɛn ano kɔduru biara. Deɛ asi yɛn nyinaa wɔ asetena mu ne abrabɔ yi mu no, ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ biblical prophecy a ɛsɛ sɛ ɛba. Na sometimes no, ɛduru mmerɛ bi a yɛn Akristofoɔ, yɛnsua adeɛ, yɛnkan Bible. Nti sɛ biribi si wɔ yɛn asetena mu a, na aba abɛyɛ te sɛ yɛapɛ obi na yɛde ahyɛ no. Na mmom sɛ yɛkan Bible de a, adeɛ biara a ɛwɔ Bible mu biara no, ɛsɛ sɛ ɛba mu. Na Onyankopɔn anom asɛm no, ɛba wɔ ne bere mu, na ɛba ma nnipa ehunu de sakyera yɛadwene. Hwɛ, anaano Onyankopɔn ka asɛm bi wɔ Deuteronomy chapter 7 verse 15 ne sɛ, Na memma yarewuo a ɛbaa Misraim no bi nyɛ dɛn mma wo so. Enti yare a aba wiase nyinaa no, ɛnyɛ nipa baako so na aba. Obiara, te sɛ wiase nyinaa esu. Ewiase yɛwɔ aman mmaako mmaako 196. 196 na ɛwɔ wiase. Emu nsia pɛ na ɛnya nyaa yareɛ no bi. Nanso ɛda so gu so a ɛyɛ dɛn? Ɛrekɔ. Adeɛ biara nni hɔ a ɛwɔ Bible mu a Nyame aka a ɛmmam. Na tie! Asɛm a mepɛ sɛ meka kyerɛ nnipa nyinaa ne sɛ, sɛ yɛkan Daniel chapter four, eh, Daniel chapter twelve verse four no a, wɔse Daniel toto nsɛm no mu kɔdu awieeɛ berɛ no, na ɛbɛduru mmerɛ bi, nnipa bɛdwane adi akɔneaba. Ɛnnɛ obiara running about, wei kɔ ha na wei ba ha, wei kɔ ha na woba. Nti ɛnnɛ yi a me ne wo kasa yi, akɔneabadie no na ɛyɛ dɛn? Ɛrekɔ so. Montie, asɔfoɔ, yɛwɔ problem. Asɔfoɔ a yɛka Nyame asɛm kyerɛ nnipa ma wɔn sakyera. Ɛnyɛ sɛ wobɛtena TV so, wobɛtena radio so, na wobɛkasa gogogogo na kyerɛ sɛ woyɛ Nyame adwuma. Tie no yie. Adwuma no obi abɛyɛ wagya hɔ kɔ. Obi aba abɛyɛ bi. Wɔbɛgya hɔ kɔ. Yɛntie. Yɛkaa Exodus chapter ten verse number twenty one to twenty three no a, Onyankopɔn kaa asɛm bi wɔ hɔ. Ɔse, Mose, mɛma esum a ebi mmaa da aba asase so, esum a wosɔ mu a ɛbɛyɛ yie. Yɛakan quotation a mede maa wo no. Onyankopɔn maa saa esum no yɛɛ dɛn? Ɛbae. Tie no yie paa o, Exodus chapter ten, twenty one to twenty three, Nyame se darkness, mɛma esum a emu wɔ du a wotumi de wo nsa sɔ mu. Onyankopɔn wo nkyɛn ne bɔhyɛ ho, adeɛ bi a wɔka bi ayɛ dɛn, ɛba mu. Tie no yie paa, adeɛ a Nyame yɛɛyɛ a ehu a woyɛ gyidini a mɛtumi atu wo fo sɛ wobɛma w'ani ada hɔ na wobɛtie paa ne sɛ, sɛ wokan Exodus chapter eleven, four and five no a, Onyankopɔn yɛ adeɛ bi, ehu paa. Montie saa asɛm yi hwɛ. Onyankopɔn maa Misrimfoɔ asoɔden a wɔyɛ nti, Awurade ne Mose kɔɔ apam ka kyerɛɛ Mose sɛ, Apam a me ne wo kɔ ne sɛ, mereba abɛkum Misrimfoɔ mmakan, ɛfiri Farao so ne ne mfena ne ne nkoa nyinaa mmakan no, mereba abɛsɛe wɔn. Tie! Tie asɛm a me ne wo ka no nnɛ yi na fa to wo tirim. Na Awurade Nyankopɔn, ɛberɛ a ɔyɛɛ sɛ ɔba bɛsɛ wɔn, wɔne Israel man kɔɔ apam. Mepɛ sɛ Kristofoɔ hyɛ saa adeɛ wei nso. Enti apam a Onyankopɔn ne Israel man kɔɔeɛ no, ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔne Israelfoɔ wɔ apam nti ɔbɛhyɛ wɔn nso. Enti ɔma wɔn kum aboa, na ɔkum aboa no, ɛna ɔde aboa no mogyaa tie odwennini mogya mmaakemmaake kwan no ano. Enti obi a ɔsɛebɔfoɔ no duru hɔ ara na ɔhu sɛ, aha, Israel mmakan ni da ha, na Onyankopɔn ayɛ dɛn? Ɔtwam. Saa apam yi na Kristofoɔ ne Nyankopɔn yɛ dɛn? Ɛwɔ. Enti yareɛ no aba. Nanso sɛ yɛyere yɛn ho bɔ mpaeɛ a, yɛn a yɛwɔ Yesu Kristo no, Awurade mma bi nto yɛn ne yɛn mma da. Akristofoɔ, mehyɛ wo nkuran. Ewiase nyinaa repaneke. Obi resu, obi redwane, obi adwene yɛ ne he. But wɔn a wɔnim wɔn Nyankopɔn no, oh, mehyɛ wo bɔ sɛ trenee awia bi bɛpue de ama wɔn. Gye me so amen. Mepɛ sɛ meka kyerɛ wo na motivate wo. Ɛma nneɛma wei nyɛ wo hu. Ɛma nneɛma wei nyɛ wo nwanwa. Abɛɛwie, ɛyɛ adeɛ a aba wɔ wiase. Na sɛ adeɛ bi ara ba wɔ wiase so a, adeɛ a woyɛ Kristoni a ɛsɛ sɛ woyɛ ne sɛ wobɛkɔ so na wobɛgyina na woabɔ mpaeɛ. Yɛntie no yie. Wei, wontumi mfa nkɔhyɛ president bi ma no nyɛ yie. Tie, sɛ wo, wo, woyɛ honhom mu ni na wokan Revelation chapter 13 no a, aha ne aboa no gyinaeɛ no. Sɛ sɛ wohu sɛ Onyankopɔn som a yɛresom no aduru mmerɛ a Satan bɛfa kwan bi so, tie no yie, na ɔde asɛe Kristosom. Seesei as I'm talking, the whole world, yɛakoro so nsɔre biara. Yɛakoro so nsɔre biara wɔ wiase. Tie no yie, asɔre biara nu a ɔyɛ asɔre seesei, ɔho bonsam strategy a wɔnam so. Aha ɛna ahoteefoɔ Onyankopɔn hia yɛ mpaebɔ sɛ ampa sɛ yɛda so yɛ Kristofoɔ anaa. Tie no yie, obiara hwehwɛ ne yiedie Obiara fight sɛ obedi yie. Sɛsɛ a me ne wo kasa yɛ yakoro so nsɔre yi, nka sɛsɛ wobɛnya sɛ asɔfo a yɛwɔ Ghana a yagye nsɔre yabɔ so ɛna me na me wɔ dɔm ɛna me na me yɛ sei a da biara ntɔkwa no ma me nka asɛm nkyerɛ wo. Wo Nyankopɔn bɛtumi afrɛ wo nanso na ɔma wo big congregation ɛno nkyerɛ sɛ wo nyɛ sɔfo. Tie no yie, Nyame bɛtumi afrɛ wo ne dɔm kakra a ɔde wɔn ma wo no, ɔse fa wɔn brɛ me m'ahennie mu. Ɛnyɛ wo na wobɛgyɛɛgye wo ho, enti nne obi gyɛɛgye a wɔregyɛɛgye no mmɛn no nha wo. Akristofoɔ yɛmma yɛn ani nna hɔ. Wokan Amos nwoma no, eti nwɔtwe, nyiyimu a ɛyɛ du baako no a, Awurade se mɛma kɔm aba asaase yi so. Ɛnyɛ aduane kɔm, ɛnyɛ nsuo kɔm, na mmom m'asɛm tie ho kɔm. Seesei a me ne wo kasa yi, President se ɔntee further notice. Enti tie, sɛ President ammɛkasa a, yɛnsom Nyame bio. Belgium kuro mu ha a yɛwɔ yi, Roma asɔre o, nsɔre bi a ɛwɔ wiase, wɔn na de Roma bae, yɛatoto mu. Even shops, supermarket mpo a yɛkɔdi dwa no, yɛatoto mu. Supermarket mpo a yɛkɔdi dwa no, yɛatoto mu. Tie no yie. Ɔhu, baabiaa bonsam mfa saa kwan wei so, but mehyɛ wo bɔ. Wɔn a wɔnim wɔn Nyankopɔn no, tenenee awia bi bɛpue de ama wɔn. Wei yɛ prophecy a Nyame ahyɛ ato wɔ aba mu. Nti deɛ mɛsrɛ Akristofoɔ, Revelationfoɔ, Kristoni bi a ɔretie me, obi a ɔwɔ wiase biaa a ɔretie me sɛ, Ɔnhyɛ dɛw na ɔmmɔ mpaeɛ. Na afei paa na wohia adwensakyera. Ɛnyɛ obi na ɛbɛka akyerɛ wo sɛ sakyera. Sɛsi a me ne wo kasa yi deɛ, ɛnyɛ obi na ɛbɛka sɛ sakyera o. Obi anka, because Bible sɛ ɛbɛduru mmerɛ bi na obi nkyerɛ obi sɛ ɔnhunu Nyankopɔn. Ɛti nyɛ obi na ɛbɛka sɛ hu Nyankopɔn. Now wo ara na ɛwɔ sɛ wohunu sɛ wobɛrepɛnte na wobɛsesa w'adwene ne subɔne bi a wɔwɔ mu biara bɛtwe wo ho afiri ho because Biribiara betumi asi. Yareɛ, ɛkyee wo a na wuwu. Tie no yie. Yareɛ no kye wo a, ɛkyee wo a na woyɛ dɛn? Wokɔ. Nti ahoboa bɛn, ahosiesie bɛn na woasiesie sɛ nnɛ, sɛ yareɛ no akye me na mewu a, merekɔbu akyerɛ Yesu? Wɔn a wɔwuo no, yɛnkyɛɛ wɔn. Yi nuanom asɔfoɔ nso a, wobɛhu wɔte wei te radio so na wɔatu ma no wei, wei te radio so na wɔatu ma no wei. Adwuma no, ɛyɛ obi dea, ɛnyɛ wo dea. Wobɛwu agya hɔ. Asɔfo a wɔn dii kan wuiɛ no, yɛn yɛnkyɛɛ wɔn o. Yɛnkyɛɛ wɔn. Yɛn ne wɔn nyinaa yɛ pɛ. Sɛ yɛ a wɔn kɔɛ, saa na nso bɛtumi akɔ. Nti mɛsrɛ gyidifoɔ a yɛyɛ Nyame mma sɛ yɛmma yɛn ani nna hɔ. Me menyɛ video. Obi a wɔnim biara nim sɛ social media, me menni social media. Ɛna me menyɛ video so. You know me. Because mepɛ nokorɛ, mɛka nokorɛ akyerɛ wo no, wonte maseɛ, wobɛka no tantaantan, but nyɛ no na ɛhia me. Sesa w'adwene, na da no a mɛto wo mpafiri mu, ɛnnɛ, yɛse colonial violence akye wo nnɛ, woawu, akonta bɛn na wokɔbu? Colonial violence no a ɛreba no, ɛnnim president Nnim ɔhene, nnim akoraa, nnim ɔsɔfo, but adom na ɔnam gyidie so de agye me ne wo mmienu, sɛdeɛ ɔkaa no Ephesians chapter two verse eight no. Ɛno nti na ama yɛte hɔ, ɛyɛ Nyame adom ne Nyankopɔn akyɛdeɛ. Nti mɛsrɛ, mede m'ano ba awieɛ yi, deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ obi a ɔretie me biara ne sɛ, mma ɛda no mmɛto wo mpofire mu. Ɛntena hɔ mma da no mmɛto mpofirɛ mu, ɛntena hɔ mma da no mmɛto mpofirɛ na aka sɛ mehui anka na asɛm a donya yɛyie bio. Mmerɛ a wote ase yi na ɛsɛ owi Nyame ayɛ. Sesa ho adwene na sɛ wote sɛ ɛdɔn abɔ a Ammɔ wo hu anaasɛ dɔn abɔ a woampaneke. Ɛyɛ mo somfo, Prophet Apostle Frank Owusu Frimpong a ɔda Revelation Power International Church ano. Afotu a mede rema wiase nyinaa ni, Wo nsa ka a, hyɛ video no na ɛmmɔtivreti obi na onipa no nso hu sɛ, sɛ ɔbɔ mpaeɛ a, Yesu wɔ tumi sɛ ɔbɛgye wo. Na mehyɛ wo bɔ sɛ, deɛ ɔbɛhwɛ saa video wei akɔsie no, yareɛ no bi nkye no da wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.